Illum nibdew l-iskeda tal-ħarifa u f'Extra nitkellmu dwar suġġett li mhux illum kien suġġett iżda ilu magħna għal numru ta' snin. Magħna fl-istudju se jkollna tliet protagonisti, tliet personalitajiet differenti li għandhom xi jgħidu fuq dan is-suġġett. Hija l-kwistjoni tal-wasla ta' nies, migranti, Insejħulhom li rridu imma huma nies li jaslu f'pajjiżna u ovvjament hemm diskussjoni dwar il-preżenza tagħhom f'pajjiżna. It-tajjeb, il-ħażin, taqbel jew ma taqbilx. U wara mbagħad ibqgħu magħna wkoll għandna intervista mal-CEO tal-Planning Authority, Johann Buttigieg, ovvjament fuq l-aħħar tista' tgħid saga li rajna f'dawn l-aħħar ġranet.

Grazzi li għażiltu li tkunu magħna f'Extra hawnhekk mill-istudio ta' San Ġwann u magħna fl-istudio għandna tliet personalitajiet, Andre Bugre, good to see you, we'll be talking later, we'll be having, moving from English to Maltese, Francis Debono, is-Sindku tal-Marsa, ovvjament kif jgħidu bl-Ingliż in the eye of the storm, jekk hija maltempata vera, u Henry De Battistino, grazzi talli għażilt li tkun magħna, Għamilni nistedina, naf li ilek tgħid li l-mida ma tistedinekx, li huwa l-persuna li jmexxi l-Moviment Patrijotti Maltin. Ħa nagħmel daqsxejn ta' introduzzjoni żgħira u mbagħad ikollna daqsxejn ta' inqajmu ftit id-diskussjoni. Id-diskussjoni kemm hi li ovvjament naraw ir-realtajiet, il-veduti. Andrè Bugrei you have been obviously in Malta, you are

fuq integration. In fact, Malta just had an integration policy beginning from last year and so it has taken us a long time to catch up. Why do you think this is?
Why do you think? Għalfejn taħseb li m'hemmx dil-policy ta' integrazzjoni? Mhux ovvja meta għandek il-politiċi li ħafna drabi jkunu konxji mill-elettorat that are dependent and

Inti ovvjament qiegħed fiċ-ċentru, m'intix l-uniku persuna li ovvjament taffaċċja dil-kwistjoni, imma inti għandek kostitwenza, in-nies tal-Marsin. U l-Marsin iħossu li f'dil-kwistjoni qishom minsija, Marsin minsija, sa ċertu punt. M'għattihomx tort li ikun hemm dit-tip ta' attitudni. Min-naħa l-oħra, min-naħa l-oħra, hemm realtà monetarja, jiġifieri fis-sens li li daw ħadd ma qalhom morru l-Marsa, hemm iċ-ċentru hemmhekk, hemm l-akkoljenza li ġiet deċiża mill-awtoritajiet u bilfors hemm dir-realtà. Lil hinn minn mill-problemi reali, inti, bħala Sindku issa, ħa nagħmillek din il-mistoqsija, qatt tasal li ma' nies tgħidilhom imma aħna wkoll għandna responsabbiltà li nuru solidarjetà ma' dawn in-nies jew inti ssibha diffiċli ħafna biex tgħidha din? Issibha diffiċli mhux f'sens inti bħala bħala Sindku, bħala Francis Debono, imma bħala persuna li tgħid dawn mhux se jifhmu dat-tip ta' diskors. X'taħseb li huwa ma jifhmuhiex dil-ħaġa jew taħseb issa daqshekk M'għandniex iktar paċenzja b'din is-sitwazzjoni. Le, bażikament għandek għandek il-popolazzjoni tal-lokalità tagħna kif ukoll tal-Akwata hija maqsuma fuq l-issue per se. Hemm min jgħidlek ismagħni, jiena integrat magħhom ma l-problema hija li ma jibqgħulekx l-istess nies fil-post. Illum il-problema mhux iċ-ċentru miftuħ, minkejja li dan iċ-ċentru miftuħ huwa previst li xi matul is-snin se jagħlaq, il-problema hija dawk li qed jiġuk mill-Italja għax hemm nuqqas kbir ta' xogħol l-Italja allura qed jiġu Malta b'intenzjoni li jaħdmu meta daw il-maġġuranza tagħhom jafu li ma jistgħux jaħdmu Malta bil-permess li qed jiġu bih mill-Italja. Qed jiġu bil-premessa li jgħixu ma' xi ħadd u forsi da xi ħadd ma jraqqadhomx miegħu allura jispiċċawlek fit-toroq Il-Malti ma jdejqux min jgħix fid-djar, ma jdejqux ma' min jintegra, ma jdejqux ma' min huwa sew, idejqu ma' dawk il-ftit li qed jirreflettew fuq il-ħafna.
Inti semmejt xi ħaġa li forsi n-nies ma jifhmuhiex, ħafna nies qed jaħsbu li In-nisieq kollha li għandna f'Malta qed jaslu bid-dgħajjes. Hemm ħafna nies qed jaslu b'mod. Bl-ajruplan u bil-katamaran. Bl-ajruplan. U qed ifittxu x-xogħol għax hawn ix-xogħol. U hawn bżonn ix-xogħol tagħhom. U mingħajrhom ħafna nies lanqas idawwru mhux ir-rota, ma jdawwrux litteralment in-negozju tagħhom. Ejja nkunu fair. X'inhi s-soluzzjoni mela? X'inhi s-soluzzjoni? Għax għandek veduti differenti. Għamel qed tgħid li għandi bżonnhom. Hawn min qed jgħid daw piż fuq il-pajjiż. Hawn min qed jgħid li din hija qed nikkrejaw problema fuq il-kultura u d-diversità ta' pajjiżna. Il-bilanċ fejn se nsibuh? Ħa ngħidlek, jiena naħseb il-bilanċ ta' Malta kulħadd jafu. Tul l-istorja ta' Malta, Malta dejjem laqgħet diversi kulturi barranin differenti u dejjem irnexxielha tagħmel il-ħajja tagħha trankwilla ma' kull min jiġi hawnhekk. Dan anki jekk jiġik turist, awtomatikament huwa barrani. Huwa, huwa, huwa, għalik huwa migrant għal ftit żmien. Ukoll trid tipprova l-kultura tiegħek timmeċċja ma' tiegħu lew tipprova tħallathom flimkien biex ngħixu flimkien b'mod seren. Id-diffikultà hija li min qed jiġi hawnhekk għall-inkonvenjenza jaħseb li qed jiġi għax-xogħol, dan qed joħloq problemi. Is-soluzzjoni mhijiex daqshekk faċli. Is-soluzzjoni hija ftit ukoll li l-awtoritajiet għandhom bżonn ikunu iktar aware ta' dawk li qed jidħlu. Qabel kellna l-Invirka Embargation Card biex tidħol Malta. Illum minħabba ż-żona Schengen di spiċċat u tkun free for all. Mela,
Henry di Battistino, inti persuna li tmexxi moviment li moviment patrijotti Maltin. L-ideat tagħkom huma ċari, titkellmu ħafna fuq it-theddida tal-barranin, it-theddida tal-Iżlam, ir-rottura, ħa nuża kelma Taljana, tal-identità Maltija. S'issa, biex intik il-benefiċċju tad-dubju, Jista' jkun li ħafna nies jitkellmu l-istess diskors tagħkom, imma meta jiġu għall-appoġġ, l-appoġġ tagħkom baqa' wieħed żgħir. L-aħħar elezzjoni ġibtu 0.36 fil-mija tal-voti. Ma jfissirx li m'intomx se tikbru, imma jiena qed nagħti. Qed nagħti, qed nagħti. F'erba' ġimgħat. Iva, iva, ma dan huwa dan din hija, din hija, din hija, eżatt. Imma F'sitwazzjoni fejn Malta, Malta, m'għandhiex problema ta' impjiegi, m'għandhiex problema, għandha anzi problema ta' nies, m'hawnx biżżejjed nies. F'sitwazzjoni fejn ir-realtà hija nuqqas ta' forsi struttura li l-Gvern ma jafx kif għandu jiddeċiedi jsolvi dal-problemi. Ma taħsibx li l-għajta tagħkom hija barra minn postha? Issa mhux qed nipprova qed nipprova qed nipprova niggżek mod pulita, ġifieri. F'idejk. Ara, aħna bdejna from day one, from day one għadna li minħabba ċ-ċokon ta' pajjiżna, il-policies kollha li għandhom jittieħdu huma considerate tal l-iżgħar pajjiż tal-Ewropa kważi l-iżgħar pajjiż tad-dinja. Mela aħna policies bi għal dawn il-problemi għandna. Għala? Għax aħna sena ilu bdejna bil-kelma overpopulation. Ħalli nidhru naqra politically correct ma' ċertu nies biex ma noqgħodux ngħidu invażjoni ħin kollu. Imma overpopulation qed juża kulħadd. Naqblu li hawn overpopulation? Mela aħna għandna r-rimedju għal overpopulation. Aħna rridu għal overpopulation qed tikkawża dal-problemi kollha fis-suq tal-bini fis-suq tal-proprjetà, tal-kiri, traffiku, il-pajjiż m'għadux l-istess. Ċertament, ċertament.
Ċertament, min jiġi hawnhekk l-oqqas għandu għaxqa ta' lejla, mhux qed jikkrea l-ispike fil-proprjetà. Naħseb jiena dawn ma jmorrux jixtru proprjetà, ma naħsibx li jmorru jixtru proprjetà Port Tommaso jew inkella Tine Point. Imma dan raġel semma n-nies li jiġu mill-Italja u aħna nafu biċ-ċert li hemm terrani f'Ġol Ħamrun u Ġol Marsa jdaħħlu 20 saqq u qegħdin. Issa dawn kienu setgħu qed jikruhom lill-Maltin, imma le, għax għox jinsaqqu b'għaxar liri fil-ġimgħa, jiġu 200, 800 terranda. Inti qiegħed fin-negozju.
Li rrid ngħid.
Fil-qosor, ħa mmur għall-break għax nerġa' niġi għandek. Nixtieq nilgħabha ma naqra.
Aħna il-programm tagħna huwa kontra l-overpopulation. Aħna ma nafx kontra. Ma l-overpopulation. Overpopulation. X'nagħmlu jekk il-Maltin jibdew jifaqsu.
Ħalajtek, L-overpopulation għaw Malta, jiena jli ngħid sentej. L-ikbar bidla soċjali li qatt saret f'dal-pajjiż dal-aħħar ħames sitt snin saret issa f'dal-aħħar sitt snin. Malta ma dix li kienet, imbidlet, mela, il-gvern l-ewwel ma jrid jagħmel ċensiment. L-ewwel ħaġa jrid jagħmel, ħankun nafu kemm qegħdin. Mhux hawn min jitfa' ċifra u ċifrem Chelsea Med Bieb Bieb, Garage Garage, Kantina Kantina. Ħa tkun taf, ħa tkun taf ir-realtà ta' Malta. Minn hemm trid tibda. Tieni nett, il-pagi ta' Malta jridu jiġu pagi medji tal-Ewropa. Once li ġġib pagi medji tal-Ewropa, jinqata' dal-prekarjat kollu qed isir. Jinqata' dal-isfruttament li qed isir fuq dan-nies li qed jiġu issa li ġew mill-Italja, ġewx mit-Tajlandja, ġewx mill-Filippini, irid jinqata'. U mbagħad tibda tara l-popolazzjoni niżla. Għax aħna qed nibbażaw ekonomija eh, fuq ċej play. Aħna din ngħidu ekonomija sostenibbli għal 350,000. Ħawafek sekonda.
Eh. Ħammur għal break qasir, break mhm. qasir, u nerġa' niġi fil-studio, ma nixtieqek tiffoka fuq da suġġett. Jiena meta niġu għal għall-elezzjonijiet, il-profil tagħkom politiku ħa nerġa' nistiednek hawn biex tgħidli fuq il-Nispera, għax aħna għamiltkom irridu. Biex inġib il-voti, irridu jismgħu lin-nies. Diġà semgħu l-punti tagħna. Mhux neċessarjament se nivvota għalikom imma intik pjattaforma żgur. Ismagħni, ħa mmur għall-break, ħa mmur għall-break qasir, ibqgħu magħna, break qasir, id-diskussjoni titkompla, ovvjament nixtieq niffoka fuq das-suġġett partikolari. Wara l-break ibqgħu magħna. mhux illum biss, għal dawn l-aħħar tista' tgħid kważi 15-il sena, kienu taqbel jew ma taqbilx kontroversja għal numru ta' nies, imma kif ukoll riflessjoni ta' realtà 'il barra minn xtutna. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw li qed ngħixu ġo bozza imma realtà qed ngħixu bejn żewġ kontinenti u f'daw bejn daw żewġ kontinenti hemm hemm mhux qasma biss ekonomika ma qasma ta' realtajiet differenti. Jiena xtaqt niftaħ ftit is-suġġett u nerġa' ndur ndur fuq fuq l-affarijiet kollha. Inti semmejt li din hija problema ilha magħna, inti semmejt il-fatt li din hija problema li ma jridx ikollna short term

whether it is tourism. Hemm ukoll, hemm ukoll ir-realtà tal-Italja pereżempju fejn għandek nies bħal Salvini, għandek nies ukoll f'pajjiżi oħra li qed juru id tal-ħadid mal-migranti. People such as Salvini are being anti migration and this is creating also an effect on on on illegal migration.
No, no, no. The problem in Malta is not about Salvini. The problem in Malta is that Malta is attracting workers.

Jiġifieri il-problema li hemm min ovvjament qed jimpjega, mhux impjega, qed jikri dal-postijiet lin-nies, f'post wieħed jista' jkollok anke sa numru mhux imdaqqaq, anke sa tużżana, u dawn ovvjament imbagħad dawn m'hemm ebda titlu partikolari, xejn uffiċjali, kollox ovvjament flus mhux iddikjarati u dawn jitlirqu u joħorġu kif iridu. Kemm hi importanti li hemmhekk naraw kif se nsibu soluzzjonijiet għaliha u kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet. Mi- mi- Mhijiex faċli li ssib soluzzjoni għaliha, għax dan bażikament inti min- kull min għandu l-proprjetà. U l-maġġuranza ta' dik il-proprjetà kienet abbandunata jew inkella ma setax jinqala' minnha mħabba l-prezz li kien qed jitlob, sab qed isib opportunità kif illum idawwar il-flus għaliha. Ma kieku ma jkunux huma wkoll lanqas ikollhom saqaf fuq rashom. Għandek problem- għandek problema kbira kieku ma jkunux huma. Il-problema hija Ejja naraw veru l-ekonomija tagħna xi trid. L-ekonomija tagħna trid ħaddiema minn diversi pajjiżi, mhux inkluż biss l-Afrika, għandek Taljani, għandek kull ġeneru ta' ħaddiema dehli. L-ekonomija llum teħtieġ dak. Jaffordja li l-pajjiż jitlef dan l-influss ta' ħaddiema li qed ikollna bżonnhom biex jagħmel tajjeb għall-bolol tagħna, jagħmel tajjeb għall-pensjonijiet tagħna? Issa jekk il-pajjiż Malti llum qed ngħidu smani, nixtiequ nixtiequ nerġgħu nġibuh lura għal żmien li nagħlquh kompletament, Irridu noqogħdu attenti biha din. Għax dan għad jiġi żmien forsi fl-ekonomija, forsi jista' tkun għaxar snin oħra, jista' jkun għoxrin sena oħra, li l-ekonomija tagħna tibda tbatti. X'ngħidu mbagħad, battejniha aħna? Għax għalaqna l-bibien ta' dal-pajjiż? Iva, hemmhekk irridu noqogħdu attenti. Għax huwa komdu li kulħadd jikkritika l-influss ta' ħaddiema barranin meta għandek is-settur privat Qed jitlob kontinwament lill-awtoritajiet tuna ċ-ċans nħaddmu n-nies. Il-ħaġa rridu li ma rridux nagħmlu, ma rridux inħallu lil min jaħseb li jdieħel ġo dal-pajjiż u jagħmel li jrid. Hemmhekk irridu noqogħdu attenti biss. U din hija kullimkien. Din tapplika għal kulħadd. Anki għalina l-Maltin. Anki għalina l-Maltin. Anki għalina l-Maltin. Inti qed issemmi l-kwistjoni tal-ħaddiema Maltin, Henry. Imma jiena U verament nixtieq nisma' sitwazzjoni partikolari fejn jew hemm nies Maltin li provaw jfittxu xogħol u ma sabux. Jew inkella fittxew xogħol u ma ntgħażlux, ma ġewx ingaġġjati, Għax kien hemm konkorrenza daqs. Ġifieri, ir-realtà hija li hawn illum dalgħodu filgħodu l-impjegati, min jimpjega n-nies u min jimpjega n-nies dil-ħaġa li huma ħallelin, naħseb hija xi ħaġa tal-passat. Jiena nimpjega n-nies. Eżatt, m'intix ħalliel.
Għandi nifhem. Illum tibki, tibki l-issib in-nies. Tibki l-issib in-nies. Le, le, le, tibki min ma jħallasx il-pagi, ma ta. Inti din li qaraw ħażin, Aħna rridu immigration li hemm bżonn, però il-pagi ma int saqsejtni il-Malti fejn se jsofri. Eske li jsofri l-Malti? Il-Malti jrid jiġu il-ħaddiem Malti, il-pagi tiegħu medja medja tal-Ewropa. X'qed jiġri? Ma medja tal-Ewropa.
Medja tal-Ewropa.
Imma inti jiġifieri inti qed tgħid inti qed inti bħala Malta qegħdin baxx. Inti bħala employer, inti bħala employer, Inti bħala l-employer, ġifieri għada filgħodu tmur ix-xogħol u sempliċement biex tagħmel il-mail, mhux mhux skont kemm ikollok flus, profitti u da. Hawn min iħallashom dawk il-medja, hawn min diġà tħallas. Hawn min diġà jħallas. Imma mhux nisfrutta n-nies tat-tielet dinja li deħlin minn kullimkien biex intihom four euros u five euros is-siegħa Meta aħna qed niftaħru l-aqwa ekonomija tal-Ewropa, issa fejn jidħol il-Malti? Hawn jidħol staqsejtni. Ma jiena, ma il-Malti jidħol. Għax il-Malti jekk qed jaqla' 5 euro, 6 euro s-siegħa, ma jistax imur fuq l-imgħallem tiegħu illum u jgħidlu isma' irrid iż-żieda ta' għax jiena mhux qed inlaħħaq. Jgħidlu le ħi, titlaq lil barra minn hawn u tara tnejn min-nies minfloku. u barranin ikunu, jiġifieri x'ġara l ħaddiemati. Il-ħaddiemati fis-settur privat. Henry, qed tipprova nifhem.
Ma jistax.
Qed tipprova nifhem l-argument tiegħek. Inti inti qed tgħid, inti qed tgħid li l-problema aħħarija hija li l-pagi huma baxxi

X'taħseb hija verament ir-raġuni għalfejn, għalfejn, għandek sezzjoni ta' nies bħal Henry li qed joġġezzjonaw għal preżenza ta' aktar nies minn dawn il-pajjiżi? What do you think is the real reason or the reason in your view that there is such opposition to the presence of migrants in Malta? Many people are afraid

Imma skuż, Malta. Jista' sejtek mistoqsija. Inti xi jinkwetak l-iktar il-kulur jew il-ġurnata? Il-numri ta' nies li hawn Malta. Il-kulur idejqek. Issa ġejjin. Imma l-kulur qed idejqek. Għalfejn idejqek il-kulur?
Il-kulur ma jdejqek.
Ismagħni. L-Iżlam, imma l-Iżlam inti intom. L-Iżlam, l-Iżlam, l-Iżlam L-Iżlam, kull fejn daħal fl-Ewropa hemm problemi kbar. L-Iżlam Issa għajdli tużumu fuq, għajdli li trid. Anki minnu Malti. Dan huwa fatti, u kemm hawn Malti mhux mitejru ċaħdu l-mulej, kemm ta' kemm hawn Malti li ċaħdu l-mulej mitejru. Anki Malti.
Dawar is-sport.
Mela ċensiment fuq il-Maltin li huma tal-Islam tafu. U kemm hawn nisa u Malta ma tafux. Henry, Henry, skużi, skużi.
Ċensiment mhux tajjeb. Henry, jibni.
Henry, skużi, skużani, skużani. Henry, Henry. Biex iċċaħħad il-mulej. Jibni xi ġus. Jibni xi ġus minn sew. Maltin. Ma iċċaħħad mulej. Ma dak xejn tkun musulman. Dak għal Maltin.
Maltin Maltin kien kattol. Ħafna Maltin iċċaħħdu l-mulej. Ma isma' li ftit. Iżoħu. Imma ħankun ċar. Imma ħankun ċar miegħek. Jiġifieri inti, inti, M'intix favur li jkollna sitwazzjoni bħal m'hemm f'ċerti pajjiżi Ewropej li inti jkollok. Inti favur jiġifieri?
U ara inti bħala bniedem, bniedem ta' privileġġ u xi jiġri barra, favur li hawn. Għandi privileġġ li nagħmel mistoqsijiet. Ismagħni ftit, ismagħni ftit. Għandek raġun. Inti, inti m'intix favur, jiġifieri soċjetà multikulturali. Żgur, li jkun hawn ftit, all right. Sabiħ għall-ftit. U l-ftit min jiddeċidihom?

Għandi nifhem, u għal qaddej tal-Mulej. Issa, jiena, ovvjament, f'dan il-programm nipprova nagħti l-impressjoni li m'iniex programm reliġjuż. Ċertament, jien m'iniex persuna li li nipprova qed nipprova nagħmel xi distinzjoni bejn reliġjon u ieħor. Imma ħalli nisimgħu dal-feature qasir, mhux feature, kumment qasir. Xtieq nirringrazzja ħafna lil Dottor Burgi, imma anke lill-Kumitat, lill-President, is-Segretarju, l-Kumitat kollu tal-Gażin Santissima Trinità, Kien mument ta' djalogu sabiħ, ukoll bidu ta' djalogu importanti li jkompli. Anki għaliex il-komunitajiet hemm bżonn nifhmu 'l xulxin, nifhmu wkoll l-eżiġenza tal-iġene, tar-rispett, tad-dixxiplina, imma wkoll il-fatt li hemm bżonn niltaqgħu bħal aħwa. U jien naħseb din huwa messaġġ sabiħ li nixtiequ ngħaddu lil kulħadd. U nirringrazzja ħafna lill-membri kollha tal-Gazin Santissima Trinità tal-Marsa.
Naħseb telaq minn punt tajjeb l-Isqof. Telaq minn punt miftuħ. Ġifieri. Dan huwa dan huwa biex biex inkunu ferma kulħadd dan huwa persuna li jħobb jidħol f'kontroversja. Ġifieri hemm min hemm min eh, itella' fuq il-pedestall u minn inniżlu. Ma kummenti qasra x'għandna fadilna li temmen sitt minuti u rridu nkunu kemm jsekkwa. Henry, għandek persuna li ħadd ma ċertament jien ma tlabtux biex imur hemm, jiġifieri, hmm. da inizjattiva personali biex jaqgħad biex jipprova jagħlaq, jagħmel ċoff ma' problema li kienet lokalizzata fil-Marsa. X'ti kif tikkummenta fuq xi ħaġa bħal din? Sabiħ li nkunu kollha aħwa flimkien, ta' żgur li sabiħ. Jien Kristjan, jiena kulħadd aħwa. Saqsi tifel kulur ma tagħmilx differenza, x'inhi d-differenza? Il-problema hija Li peka żhu dar-raġel hija l-Marsa. Għandu ħafna nies li huma ġejjin illegalment. Inqogħdux ngħidu immigrazzjoni issa. Dawk ġew illegalment u għadhom illegali sal-lum għax ma ħadux status ta' refuġġi. Kompli, kompli, kompli, Le, u għala min hu l-argument. illegali f'pajjiżi? Jiena Malti, ma rrid il-ħadd illegali Ora, f'pajjiżi. tajjeb. Li kan għamlu għamilniha ċara minn Meta, bidu. meta, nagħmlek Eh, mistoqsija. allura x- X'inhi l-problema tiegħek? Mela, Titfaħħom nagħmlek fuq mistoqsija l-imsida, qasira. Titfaħħom fuq Buġġi Isma' li ftit. Ħa nagħmlek Min hu mistoqsija. illegali Irid imur lura Mela, mela, pajjiżu. mela, Dik inti, il-biċċa xogħol. inti, a- em, mistoqsija qasira Eh? u risposta qasira. Inti rajt is-sitwazzjonijiet li hemm fi- fil-Libja, nies imż- li qed jinżammu ġo sitwazzjonijiet atroċi, Ija, eh. tortura, nies li qed- jew nies li qed jaħarbu minn konflitt mil- militari ta' gwerra. Daw in-nies li qed iħarbu għal raġunijiet ovvji. U daw jaslu f'Malta. Aħna m'għandniex antuhom kenn daw? Dawn jaslu mod mhux b'mod legali, imma huma għandhom sitwazzjoni inaċċettabbli f'pajjiżhom. Saviour, inti taf kemm ilhom jiġu traffikati dawn in. Dawn traffikar tan-nies. Issa anke NGOs jafu li hemm involuti fihom. Issa aħna jekk mhux ħa naqtgħu l-għajn, u issa hemm konsensus fl-Ewropa kollha li dan huwa traffikar. Issa, hemm xem, dawn in-nies li huma legali, ma tibgħathomx il-Libja, tibgħathom l-Ivory Coast. Henry Battistilu qed jgħid, dawn m'għandniex nuru xi forma ta' solidarjetà. Le, le, le, le, żomm nagħraf. Jiena solidarjetà ma' kulħadd, però tużax emotional blackmail fuqi, fuq l-iżgħar pajjiż tad-dinja biex lili tinvadini. Le, dik qatt ma naċċettha. The last, the last, the last comment, Ahmed Bugre, you obviously are now

that whatever happens wrongly I cannot say it, we live in a democracy and a democracy is the freedom of expression of one's feeling. It is not about me, it is not about him, it is about the situation. You cannot exorcise other people because of the color of their skin. You can't do it. L-aħħar kumment.
Mor mal-punt li kienet jgħid is-sinjur. Ewwel għamillek mistoqsija. U ħan nixtieq li jkun lokalizzat fuq tal-Marsajk ma importax. Sitwazzjoni, jiena incident hekk mhux biss għax għax għandek opinjoni iktar wiesgħa li ma tikkonċernax biex immarsha. Imma hemm sitwazzjoni li kieku inti kellek tagħmel titlob l-awtoritajiet, inti ovvjament Sindku Laburista, imma il-Gvern Laburista, imma kieku kellek tagħmel talba u tgħidilhom aħna għandna bżonn inħarsu daqsxejn fit-tul, x'tissuġġerixxi kieku? Li dak li hu ħażin u llegali jitlaq. Dak li jagħmel il-ħażin irid jittieħdu passi kontra tiegħu. Imma aħna niftakru, irridu niftakru li l-pajjiż Malti anki f'kwistjoni reliġjuża, ir-reliġjoni llum hija miftuħa. Anzi nippruvaw ngħaqqdu r-reliġjonijiet kollha flimkien. Ġifieri ġu dal-pajjiż mhux qed jirnexxilna llum. L-issue mhijiex dik, hi l-issue s-Sur Battistino jiġi f'lokalità bħal tiegħi. Li xi ħadd jgħidlu jista' jitkellem is-Sindku tal-Marsa jgħidlu no way, is-Sindku tal-Marsa ma jistax iwassal messaġġi meta jagħmel il-laqgħat tiegħu ġol-Fabbrika Ħal-Luqa. Imma jagħmel messaġġi, jagħmel messaġġi, bil-forsi l-parti minuta waħda. Jagħmel messaġġi. Ħallejk jekk titkellem, ħallejk kompli, kompli. Hu paċenza, ħallessi, ħallessi. Jagħmel messaġġi, jagħmel messaġġi li jipprova jbeżża' n-nies u ċ-ċittadini Maltin. Tagħmel messaġġi. Ismani, tagħmel messaġġi.
Ħaj jispiċċa s l-argument. Ħaj jispiċċa. Francis, kellem li. Tkomplix tagħmel tipprova twassal messaġġ negattiv fuq il-pajjiż Malti. Jekk il-pajjiż Malti jinħtieġ li jkollu impjegati huma minn huma mill-Afrika u mid-dinja kollha, għandu ħtieġa tagħhom anke jħodd minnhom li jkollhom know-how li l-pajjiż Malti qed iġibuh 'il quddiem f'ċertu ekonomiji, ejja ma nagħlqux il-bibien għal kollox, dak li hu llegali jibqa' llegali. Herida Battistino nirringrazzjak, xtaqt kelli iktar ħin, se niltaqgħu, toqgħodx tinkwieta, se niltaqgħu. Tini l-opportunità li nkun nista' nistiednek, Francis De Bono nirringrazzjak, Sindku tal-Marsa, Ahmed Bugreh nirringrazzjak talli ġejt, thank you for coming, naf li qed tifhem bil-Malti imma ovvjament trid nagħraf. Grazzi.

Hawnhekk il-diskussjoni trid tkompla. Facebook u Twitter għal kummenti. Grazzi. Ibqgħu magħna. Grazzi li jeżiltu li tibqgħu magħna fil-programm. Illum fit-tieni parti għandna persuna li f'daw l-aħħar tista' tgħid ġimgħa u nofs kien tista' tgħid taħt il-mira tal media u kif ukoll il-politiċi. Johann Buttigieg m'għandu bżonn ebda introduzzjoni, grazzi talli għażilt li tiġi fil-programm. Grazzi lilkom. Jiena xtaqt qabel ma niġi għall-mistoqsijiet li naħseb li diġà ħafna minnhom irrispondejthom, nipprova noħroġ ftit iktar minn għandek fuq dal-punt tad-DB, imma ejja nibdew daqsxejn fuq affarijiet oħra. Jiena xtaqt forsi mmur lura għall-2013. Inti qabel l-2013 kont Senior Case Officer, Planning Officer biex inkun preċiż, fil-Office of Planning Authority. Dak iż-żmien il-Planning Authority kellu kellha funzjoni daqsxejn differenti mil-lum. U kont magħżul CEO, Chief Executive. Magħżul CEO f'amministrazzjoni ġdida li ċertament kellha brief ċar dwar l-iżvilupp. Johann Buttigieg kien konxju ta' dal-brief, kien konxju tal-direzzjoni l-ġdida dak iż-żmien? Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħidlek li mhux magħżul, imma attwalment kien hemm call għal min kien jinteressah li jidħol għal din iċ-challenge. U wara li saru l-interviews ovvjament jien ġejt magħżul għal din il-pożizzjoni partikolari. Pożizzjoni tal-Gvern dak iż-żmien, li ovvjament kien anke fl-Oppożizzjoni, kienet ċara li hu ħa jkun a pro-business government. U anke kif tgħid l-istess liġi, l-istrateġija tal-Gvern huwa fl-interess tal-Gvern stess li jgħaddiha lill-Awtorità biex ikun ċert li l-Awtorità timplimenta l-policies li għandu l-Gvern. Ovvjament, Dan ma jfissirx li inti taqbad il-policies kollha li kellek, tarmihom, tqattagħhom, titfagħhom fid-dustbin u qisu qatt ma jeżisti xejn. Ma meta tgħid li l-policies huma ovvjament favur, favur, ovvjament pro-business, għandi nifhem li business huwa marbut ma' x'tip ta' żvilupp isir u kif isir. Yes, eżattament. Imma għedt li ma rmejtx il-policies, mela jekk ma rmejtx il-policies, imma kien hemm policies li nbidlu biex jaġevolaw ftit l-iżvilupp, mhux hekk, mhux ftit, ejja, jaġevolaw l-iżvilupp. Mela, kien hemm policies li għenu biex l-iżvilupp jitjieb jew inkella ikun hemm iktar flessibilità. Bħal height limitation. Bħal height limitation policy, pereżempju, tal-lukandi. Hemmhekk kien hemm inċentiva biex il-lukandi jagħmlu reinvestment fil-qasam tagħhom. Kien hemm policies oħrajn, bħall-FAR, li ffukajna fejn irridu. FAR trid tispjega għat-telespettaturi. Sorry, niskuża ruħi.
L-FAR hija floor area ratio li hija dik il-policy li tirregwardja l-bini għoli. U allura hemmhekk. Skont kemm ikollok footprint. Skont kemm ikollok footprint inti iżżomm l-istess densità imma minflok tibnihom orizzontali tibnihom vertikali. Di tat imbuttatura lil min irid jinvesti, lil min irid ovvjament ikollu iktar proġetti li jagħmlu sens mill-aspett ekonomiku fiskali, ħa nkunu ċari. Imma mhux biss, jiġifieri anke l-bidla fl-attitudni tal-awtorità għenet ħafna biex attwalment ikun hemm l-iżvilupp. Bħala awtorità ġejna iktar miftuħin, bdejna ngħidu lin-nies mill-ewwel x'mhuwiex aċċettabbli, ħafna nies jaraw l-awtorità li tapprova. Imma nassigurak li hemm ħafna aktar meetings li jsiru fejn attwalment naqtgħulhom mill-ewwel lill-iżviluppaturi, isma', din mhijiex aċċettabbli, taħlix il-ħin tiegħek. U allura f'din il kważi kważi wieħed jista' jgħid l-isfera li inti kważi kważi, isma', qed niggwidak mill-ewwel ta' x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel, mingħajr ma toqgħod taħli ħin. allura awtomatikament qed tagħti inċentiv lil persuna li isma', jiena allura ħa mmur u ninvesti fejn għandi ninvesti. Imma lil hinn minn dak kollu, ejja niġu, imbagħad se niġu għal dal-punt partikolari dwar min jiltaqa' miegħek u inti taffaċċjah u tgħidlu din mhix possibbli taħt il-policy, imma niġi għaliha iktar tard. X'bidliet oħra kien hemm fil-Planning Authority? Kien hemm. Kien hemm ċertament, ħa nipprova npoġġi kliem mhux f'ħalqek imma nillidjak fuqha, il-kwistjoni tal-permessi. Kien hemm ċertament mhux biss perċezzjoni li l-permessi bdew ħerġin iktar malajr, imma aktar permessi. X'ġara? Jiġifieri kontu iktar laxki, kontu iktar iktar iktar flessibbli, iktar aċċettazzjoni għal ċertu żvilupp? Mela, l-ewwel nett biddilna
radikalment il-metodu ta' kif naħdmu. Iffukajna sections apposta ta' nies biex jaħdmu ċertu tip ta' applikazzjonijiet. Once li inti iżżid l-effiċjenza tiegħek, tnaqqas kważi kważi s-stnennija ta' żmien għal persuna biex attwalment jistenna permess jew inkella jkollu dubju jekk il-permess tiegħu hux ħa joħroġ jew le. Dak li jkun meta qed jara ċertu avvanzi ħa jgħid isma' mela jien ħa napplika biex inġib il-permess biex jien nassigura li fuq il-proprjetà tiegħi attwalment nista' nieħu l-potenzjal kollu tagħha. U dawn l-affarijiet kollha għenu biex attwalment l-Awtorità timxi kif imxiet u ma ninsewx li hija effett, effort tal-kolleġġjalità tan-nies kollha li jaħdmu ġewwa l-Awtorità. Jiġifieri s-suċċess tal-Awtorità f'termini kemm finanzjarji u kollox, ma ġiex bis-saħħa tiegħi biss jew bis-saħħa tal-bordijiet biss, imma tal-kolleġjalità tan-nies kollha. Int semmejt il-height limitations bħala każ speċifiku. Issa, jiena hawnhekk naħseb jekk kienx hemm xi ħaġa li tidher li qed timpinġi, qed tagħfas fuq dak li ngħidulu l-ambjent, imma naħseb iktar hija d-dehra ġenerali, kienet il-kwistjoni tal-iskyline, l-iskyline tagħna. L-iskyline tagħna, taħseb li hemm bżonn li aħna, aħna issa aħna, meta nitkellmu aħna, li l-planning authority ikollha skyline policy? Għax ħafna drabi ikun hemm il-kritika. Imbagħad mhux biex niġġustifika xi forma ta' mhux indefendi lil xi ħadd, imma jidher ċar li f'dan il-pajjiż m'għandniex skyline policy. Jekk jiġifieri jekk ikun hemm binja li skont il-policies tagħkom tista' tibni u di twaqqaf id-dehra tar-raħal eċċetera eċċetera, mela għandek sitwazzjoni fejn M'hemmx skyline policy, m'hemmx skyline policy li tgħid inti ma tistax tgħatti, pereżempju, il-knisja tal-Gargur, il-knisja tan-Naxxar, ta' Ħal Għaxaq, mhux hekk?
Mela, l-ewwel nett, skyline policy le, m'għandhiex l-awtorità, imma ovvjament isir assessment meta jkunu qed isiru l-photomontages u l-visual elements. Jiġifieri aħna Kemm-il darba, pereżempju jekk tieħu l-każ ta' Town Square, waħda mir-raġunijiet li ġie lura mit-Tribunal tal-Appell kien proprju fuq l-impatt li hu għandu min-naħa ta' tal-Birgu u tal-Isla. Jiġifieri, allavolja mhijiex miktuba dik il-policy, Imma l-Awtorità ovvjament għandha l-flessibilità biex tassessja. Ma ma taħsibx li hemm bżonn issa ladarba aħna nafu li dal-pajjiż dal-pajjiż għandu numru ta' talbiet, b'numru ta' proġetti li huma till għajn till għajn till għajn, issa ma argument favur jew kontra, hemm min jargumenta mhux aħjar nitilgħu 'l fuq milli milli nwessgħu, ma taħsibx li hemm bżonn li jkollna. Ara, pereżempju, mill-Imdina għall-Belt, Hemm limitation ta' kemm għandu jitla' il-high rises li hemm ġol Imrieħel. Mhijiex miktuba imma kulħadd jaf li tmintax-il solar huwa l-ogħla li wieħed jista' jitla' min-naħa ta' fuq u xi tnejn u għoxrin solar jew tlieta u għoxrin solar hija min-naħa t'isfel għax ovvjament għandek id-dislevel fl-area tat-triq. Jiġifieri hemm livell partikolari li m'għandniex naqbżu. F'areas oħra dawn iridu jiġu stabbiliti. Jiġifieri inti kieku ikolli nagħfsek ftit iktar, Johann Buttigieg jaħseb li għandu jkun hemm xi ħaġa miktuba ċara li anke jkollha hemm id-diskussjoni mhux biss min-naħa tal-iżviluppaturi mill-stakeholders kollha?
Saviour, li jkun hemm l-affarijiet bil-miktub tgħin lil kulħadd. Tgħin lill-policy maker, tgħin lill-iżviluppatur u kif ukoll lill-objector. Meta ngħidu li Johann Buttigieg inti għedt jien niltaqa' ma' kulħadd, imma inti verament tisma' lil kulħadd? Jiena Jiġifieri meta tiltaqa' tiltaqa' ħafna drabi il-maġġoranza tal-laqgħat isiru minn nies li għandhom interess biex jagħmlu proġett. Nies oħra li joġġezzjonaw tiltaqa' magħhom? Iva.
Kuljum on a daily basis. Taħseb li ħafna minnhom għandhom raġun? Ikun hemm ikun hemm nies li jkollhom raġun u jkun hemm nies li niggwidahom anke kif għandhom jiktbu l-objection tagħhom. Imma jkun hemm nies oħrajn li jew għal forma ta' pika jew inkella lanqas biss jiġu jieħdu parir kif għandhom jagħmlu l-objection tagħhom. Aħna hemm qegħdin hemm, tinsiex, il-klijenti tagħna mhumiex l-iżviluppaturi biss. Aħna sforti annimal daqsxejn stramb li għandna klijenti li huma kemm il-poplu u kemm kif ukoll. Le, le, le, l-NGOs, Johann Buttigieg kif iħares lihom? Le, jiena ovvjament għandi rispett kbir lejhom. Jiġifieri, ovvjament, ma naqbilx ma' ċertu metodi ta' kif iwasslu l-messaġġ tagħhom. Għandi relazzjoni tajba ma' ħafna minnhom. Jiġifieri, nista' ngħid li anke għandna working groups fejn hemm rappreżentanti. ta' ENGO mhux qed jirrappreżentaw lill-ENGO bħala ENGO imma qegħdin ovvjament f'dan il-working group. Jiġifieri, le, jiena m'għandi l-ebda problema. Meta nħarsu lejn il-proġett tad-DB, l-intenzjoni tal-iżviluppatur kien li jiġi bi proġett b'żewġ torrijiet, edifiċċji mhux żgħar. Ġeltuh ibiddel xi affarijiet jew dan kollox baqa' kif kien? Le le, Saviour.
Kif anka inti stess qed tgħid, fil-bidu l-iżviluppatur ġie b'numru ta' proġetti. Ovvjament saru laqgħat fejn għadnilu fejn huma r-red lines li hu ma jistax jaqbeż, reġa' sar redesign tal-proġett u mbagħad minn hemm bdew jintalbu attwalment l-istudji li għandhom bżonn isiru, fosthom Project Description Statement li jwassal għal Environmental Impact Assessment, x'ismu hawn, Traffic Impact Assessment u studji oħra. Saru wkoll diversi laqgħat miegħu, sar redesign fejn anke wara li kien hemm kummenti tad-Design Advisory Committee il-proġett reġa' ġie mnaqqas b'mod ieħor. Ta' min wieħed isemmi li dan attwalment anke waqt il-hearing pubbliku, qamet li da seta' attwalment jibni 13,500 metru kwadru ieħor, skont il-Policy. Kien hemm żewġ torrijiet, mhux hekk? Kien hemm żewġ torrijiet oriġinarjament. U għalfejn tneħħa t-torri l-ieħor? It-torri l-ieħor tneħħa għaliex proprju mhuwiex qiegħed fiż-żona ta' fejn attwalment jistgħu jsiru l-high rises. Seta' jli triq taqsam fin-nofs Iva, fir-realtà. Ġegħeltu l-iżviluppatur jew huwa ddeċieda hu biex biex ineħħi dak l-eċċe-. Le, ġegħelna, le, ġegħelna aħna li l-iżviluppatur ineħħih għaliex skont illum, skont il-policy tal-lum ma jgħaddix.
U dwar l-għoli? U dwar l-għoli partikolari tal-proġett? Le, l-għoli tal-proġett ovvjament iġġie assessjat on its own merits, fis-sens ta' huwa in line mal-policy tal-Hotels Height Limitations Policy, hemm ukoll il-kumplament tal-appartamenti li ġew iddiżinjati skont l-FAR policy. L-iżvilupp huwa in line ma' dawk il-policies. Issa, ovvjament, jista' tgħidli isma' jiena ma naqbilx ma' kif saru l-computations. Il-computations huma pubbliċi, wieħed jista' jarahom, jista' jivverifikahom, jista' jekk ma jaqbilx magħhom jiċċelenġjahom quddiem it-Tribunal tal-Appell. Intom at no point ma dħaltu f'dil-kwistjoni tal-art, il-kontroversja tal-art. Intom dħaltu mill-aspett ta' planning, mhux hekk? Ekku. Aħna min-naħa tal-Awtorità lanqas biss jinteressana min hu sid l-art. Mela, mela, mela wara numru ta' ta' xhur ġejna għall-kwistjoni tal-, għall-kwistjoni tal-, hearing. Hearing li ilna ma naraw bħalu għal żmien twil. L-aħħar hearing ta' dak it-tip ta' dik it-tip ta' portata kienet ir-rotta ta' Port Tommaso. U ovvjament il-kontroversja hija magħrufa ma' kulħadd il-kwistjoni tal-ġett privat, il-ġett privat. Inti, Johann Buttigieg, iddeċidejt biex tikri ġett privat għal rappreżentant tal-Context Department u Inqalgħu l-irwiefen kollha, kif wieħed jistenna. Kif ħadtha din id-deċiżjoni? Jiġifieri di deċiżjoni mhix daqshekk f-, jiġifieri l-ewwel darba li għandi nifhem ġie kkuntrattat jet, jet, private jet biex inġibu xi ħadd biex jivvota, mhux hekk? Le.
Wara l-kritika li kien hemm fi 2016 li fuq proġett simili, anzi ġiex proġetti simili, li l-vot kien daqshekk close u kieku kien hemm membri oħra l-vot seta' jkun b'mod differenti, jiena insistejt li attwalment ikun hemm il-board members kollha preżenti. Ma' min insistejt?
Mas-Segretarju tal-Bord u maċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar il-Perit Vince Cassar. Ovvjament għedtilhom li isma' kellna board member minnhom li kien Ġie rikoverat mill-isptar u jiena kkomunikajt miegħu u infurmani li kien se jattendi għas-seduta tal-Bord u kien hemm Jacqueline Gili li kienet diġà ilha li kienet ibbukkjat il-holiday tagħha mal-familja ferm qabel ma ħarġet l-aġenda, jkun sejjer żball xi xahrejn jew tliet xhur qabel ma ħarġet l-aġenda. u infurmajthom li, isma', dina.
Jiġifieri qed nifhmek sew, inti nfurmajt iċ-Chairman tal-Bord Vince Cassar. Iva. U Vince Cassar x'qallek?
Vince Cassar ma qal xejn fuq din il-kwistjoni tal-ġett. Xejn ma qallek, jiġifieri xejn iva jew le ma qbilx? Li informani huwa li l-Professur Victor Turpian, Victor, sorry, Għaxaq. Għaxaq. Possibilment kien se jkollu problema għaliex fil-ħamsa u nofs ried jitlaq lejn Sqallija u jekk il-vot ma jkunx ittieħed sa dak il-ħin kien se jitlaq, jien infurmajtu għedtlu mhijiex aċċettabbli li da il-persuna jitlaq, jew jitlaq lura ma mas-Sinjura Ġili fuq l-istess ajruplan la kien sejjer Sqallija, jew inkella nħallsulu l-ispejjeż li kien hemm biex attwalment jagħmel l-arranġamenti li għandu bżonn jagħmel biex l-importanti kien li attwalment jivvota. Jien għalija ma tagħmilli l-ebda differenza jekk hux Ġwanni jew Ċikku. Ok.
Ġara dak li ġara, ħarġet fl-istampa, ħarġet fil-media, l-media ma tefgħulekx fjuri, għax ċertament ma kinitx xi kien hemm kowċewa kbira fuq Johann Buttigieg u mbagħad biex tgħaxxa ukoll imbagħad meta l-Prim Ministru u Ian Borg ġew mitluba jikkummentaw, Prim Ministru Joseph Muscat u Ian Borg Qalu li ma kinux jafu, ma jaqblux mad-deċiżjoni. Johann Buttiġieġ dak il-mument x'kienet ir-reazzjoni tiegħu? Ma tantx tieħu pjaċir tisma'. Le, ovvjament ma ħadx pjaċir li l-Ministru u l-Prim Ministru ma qablux mad-deċiżjoni, imma fl-aħħar mill-aħħar għandhom l-opinjoni li attwalment anke lbieraħ fil-Kunsill Eżekuttiv iddiskutejna dan l-issue. Fil-Kunsill Eżekuttiv ilbieraħ ġie deċiż li m'għandux ikun hemm arranġamenti speċjali għal l-ebda board member f'każ li x'ismu. Ovvjament issa rridu naraw li l-board members jattendu s-seduta tagħhom. Kieku kieku kien hemm board member ieħor li għall-argument huwa magħruf jew hija magħrufa bħala Anik Bonella, Anik Bonella pereżempju, favur l-ambjent, nies oħra li huma favur pożizzjoni jew huma kontra ċertu tip ta' żvilupp. Inti kont tibgħat. Kont nagħmel l-istess oġġett.
Għax jiena l-interess tiegħi kien li jkun hemm full board biex imbagħad anke jekk isir overturning, ħadd wara ma jiġi jgħid, ma ninsewx li l-liġi llum x'tgħid, Saviour? Jekk il-Bord tal-MEPA ma jaqbilx mar-rakkomandazzjoni tal-Executive Chairman, irid bilfors jiddifferixxi s-seduta għas-seduta ta' wara u jsir vot ieħor.
Din kwistjoni taċ-Chairman, mhux Executive Chairman imma qed nitkellem issa fuq Vince Cassar. Vince Cassar kemm-il darba esprima l-opinjoni tiegħu li tmur kontra qisha dak li anke l-Planning Directorate ikun qed jgħid. Tħossok skomdu ma' Vince Cassar? Tħossok, tħossok, tħossok, tħossok, tħoss li jisak xi sitwazzjoni ta' il-vi u l-va, ġifieri. Le, le, le, jien għandi relazzjoni eċċellenti mal-Perit Cassar, ġifieri hemm affarijiet li naqblu u hemm affarijiet li ovvjament ma naqblux, u għalhekk hija healthy li jkollna dil-forma ta' diskussjoni. Il-Perit Cassar jara l-affarijiet B'ċertu mod, jiena narahom forsi b'lenti daqsxejn differenti milli jarahom hu. Il-Perit Cassar esprima wkoll il-għaliex ma jaqbilx, mhux qal li ma jaqbilx mal-proġett il-Perit Cassar. Il-Perit Cassar qal, biex inkun konsistenti ma' kif s'issa ħadt il-voti f'każijiet oħra, minħabba li at least m'hemmx skyline profile għall-area ta' paċi jiena ħa nivvota kontra. Okay. Mela kien hemm il-kumment ta' Adrian Delia. Adrian Delia mar qudiem il-Planning Authority u ħa nisimgħu x'qal Adrian Delia fil-konfront fil-konfront ta' d-deċiżjoni. Kumment li ttieħed ħadnieh minn dak li għamlu l-Malta Today għadna nsemgħu il-kumment qasir ta' Adrian Delia, Kap tal-Oppożizzjoni.
Jiena kont diġà malli smajt ġejt infurmat illi ntefqu 8,750 ewro biex ġabu persuna li kienet taf illi hemm dan is-sitting, għażlet illi ssiefer xorta u mbagħad xi ħadd iddeċieda illi jgħidilha tiġi lura. u saqsejt numru ta' mistoqsijiet li ġew ippubblikati. Wara dak li għamilt jiena, ħarġet l-istqarrija l-ewwel tal-CEO u s-CEO qed jgħid li dik id-deċiżjoni ħadha hu kienet deċiżjoni tajba u seta' jerfagħha. Qal ukoll però that I would be an idiot wara li l-Prim Ministru qal li m'għoġbitux dik id-deċiżjoni li narġa' niddeċiedi bl-istess mod. Mela allura l-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara, U minbarra dawk il-mistoqsijiet li saqsejna qabel li sal-lum ma ngħtawx it-tweġibiet, b'dak li ddikjaraw il-Prim Ministru, l-Ministru Borg u s-CEO, dik l-investigazzjoni mhux talli għandha ssir, imma għandha titwessa'. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Minkejja dak kollu li int ippubblikajt mal-ġurnali u mal-media jew mal-online sites u dak li għedt pubblikament, ma tħoss li investigazzjoni, inti kif tħares lejha investigazzjoni? Tabbraċċja? ikun hemm ċertu stmerrija lejha. Le, jiena, sa fejn naf jiena wieġibt għal kull domanda li ġew mill-press u minn kulħadd. M'għandi l-ebda problema jekk il-Gvern iħoss li għandu jagħmel investigazzjoni, jagħmel investigazzjoni, well, jiġifieri, id-deċiżjoni kienet għadta tiegħi fuq il-kwistjoni li jiġu l-board members kollha, m'għandi l-ebda problema li ssir investigazzjoni. Ovvjament, wieħed imma jrid jara wkoll, dan mhux xi ħaġa fl-ambitu tiegħu biss. Ejja ma ninsewx li l-Awtorità kienet qed tagħmel disa' miljuni telf fis-sena għal xi għoxrin sena sħaħ. Illum l-Awtorità tagħmel disa' miljuni profitt. Din l-applikazzjoni, l-applikazzjoni waħedha swiet 'il fuq minn one point two million. Anke it is only fair li persuna jkollu full board għal deċiżjoni. Qed nifhem l-argument tiegħek, imma l-aġenzija li hija l-planning authority mhix qiegħda hemmhekk biex tagħmel il-flus, qiegħda hemmhekk biex hi tmexxi policies u tara li dawn jiġu rispettati. Jiġifieri li l-planning authority ma titlifx flus naħseb hija xi ħaġa tajba. Imma Lil hinn minn dak kollu, mhux importanti, iktar importanti l-Aġenzija. Tinsiex, Saviour, li l-flus li dejjem għamlet l-Awtorità ma żammettux għalihom. Alright? L-Awtorità dejjem investiet lura dak il-flus u tathom liċ-ċittadin. F'ħafna skemi li għamlet f'dan l-aħħar tliet snin. Qabel dawn l-iskemi ma kinux jeżistu. Tista' ssemmi xi tliet skemi li fejn intużaw flus? Għandek l-iskema Restawra Darek. Skema li s'issa nfaqna 'l fuq kważi minn 30 miljun. Għandek l-iskema ta' Sebbaħ il-Lokalità. Għandek l-iskemi kollha li nagħtu lill-Kunsilli Lokali. Għandek ħafna skemi. Għandek skema issa li ħierġet għall-galleriji tal-belt.
Ħa nistaqsik tliet mistoqsijiet għax skadinna l-ħin imma imma ħa nipprova ħa nipprova kemm jista' jkun da. Il waħda mill-affarijiet li dejjem isiru fl-applikazzjoni qed ikunu n-numru ta' kundizzjonijiet u f'dal-każ partikolari tat-TB hemm żewġ kundizzjonijiet partikolari li li li huma hemm il-kundizzjoni li li l-iżviluppatur għandu ċertu affarijiet li jrid jirrispetta. irid hemm embellishments eċċetera eċċetera u minn aħdar Gvern li da jrid jassigura li l-problemi kollha tat-traffiku li jistgħu jinqalgħu jiġu solvuti permezz ta' xogħlijiet infrastrutturali. Kif se tassiguraw li dawn isiru? Mela, bħalma saru anke fuq proġetti oħra, inkluż Smart City eċċetera eċċetera, il-Gvern ħa commitment li attwalment irid jagħmel l-infrastruttura li hemm bżonn. Kif nafu hemm proġetti oħra lejn l-erja ta' Paceville. Huwa fl-interess tal-Gvern stess li dawn jissolvew. Huwa wkoll fl-interess tal-istess żviluppatur li qed jonfoq ma nafx kemm-il miljun biex attwalment isir dan il-proġett, Hu fl-interess tiegħu li attwalment jara l-infrastruttura ssir. Jiġifieri dan hemm obbligu kontrattwali bejniethom. Intom bħala l-Planning Authority se jkollkom il-poter eżekuttiv li taraw li dawn jiġu implimentati? Ovvjament għandna dak il-poter eżekuttiv. Dak il-poter eżekuttiv jeżisti anke mal-ħruġ tal-compliance.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet. Master plan f'din l-area kont rixtha u mbagħad kienet ġiet irritirata wara reazzjoni kbira. Imma issa l-problema qiegħda li m'għandniex master plan. X'tikkumenta fuq il-fatt li m'għandniex master plan? Mela, ejja ma ninsewx li llum għad għandna pjan lokali li għadu fis-seħħ u għandna wkoll policies oħra li jirregolaw l-iżvilupp. Il-master plan kien ħa jgħin biex proprju kif għidt inti l-ewwel ikollok skyline policy jew. Policy għaliha. Kien ħa jgħin fil-kwistjoni ta' l-infrastruttura biex ikollok a coordinated approach. Kien ħa jgħin attwalment fejn għandu jsir parking zones, fejn m'għandux isir parking zones, eċetera. Ċertu nuqqasijiet li llum jeżistu fil-pjanijiet lokali. Imma ma nistgħux inżommu l-iżvilupp għax ma hemmx master plan, dak qed l-iżvilupp qed isir skont il-pjanijiet lokali. Se naraw master plan jew le? Li ħa naraw huwa li anke jiena fl-opinjoni tiegħi llum il-ħtieġa qed naraw li attwalment isir review tal-local plan.
Xtaqt insaqsik ħafna iktar m'affarijiet dwar il-local plans, dwar il-ħtieġa li forsi jinbidlu, dwar dal-bilanċ li se jkun hemm bejnkom, bejn l-era, bejn anke l-ambjent Malta li ġiet iffurmata, jekk se jkun jkunx hemm, jekk intom l-aġenzija l-iktar b'saħħitkom jew le, dejjem m'għandix ċans nistaqsik. Nistaqsik mistoqsija pjuttost personali. Niġi tliet snin oħra u rrid nistieden is-CEO tal-Planning Authority, il-Johan Buttigieg, ħa nsibu hemmhekk?
Se naraw. Jiena l-kuntratt tiegħi jispiċċa f'April li ġej u mbagħad naraw minn hemm. Johan Buttigieg, grazzi talli sibt il-ħin tkun magħna. Ovvjament ma jidhirx li dis-saga se tispiċċa daqshekk malajr. Imma ovvjament, ċertament ikun hemm proġetti oħra fejn se jkun hemm kontroversji, mistoqsijiet, u aħna nippruvaw dejjem nistidnuk biex tiċċara, tirrispondi mistoqsijiet. Grazzi talli kontu magħna. Ibqgħu magħna dejjem fuq Extra kull nhar ta' Ħamis. Nirringrazzjakom talli kontu magħna għall-ewwel programm. Kummenti fuq Facebook, Twitter, ibgħatulna x'taħsbu u aħna nipprovaw kemm jista' jkun naraw li anke dal-programm nirrispondu għal ħafna mistoqsijiet li tistgħu tagħmlu intom. Grazzi talli kontu magħna.